Гайбәдәтебез, мактавыбыз, зурлавыбыз бердәнбер булган явыз булган Аллаһ Тәгаләгә генә хас булсын. Аңа лаеклы, бу безнең бурычыбыз. Һәм соңгы пәйгамбәре тугры колы Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга салават шәрифләребез һәр даим ишеп торса иде, онытмасак иде салаватны ешрак әйтергә. Алла рәхмәте белән бүген җомгабызның сүзе ата-анага карата, мөгамәлә, мөнәсәбәт турында булыр. Шулай килеп чыга инде, динебез ата-ананы өйрәтми, балага карата ничек карарга, ничек аны сөяргә, аны яратырга кирәклеген болай да аңлашыла, ата-ана аны болай да ярата. Ана турында сүз дә юк. Монда сөйлисе дә юк. Монда киресенчә мисаллар гына, үрнәк кенә күрсәтергә. Менә шулай, тегеләй, монсы, тегесе диеп. Һәм без әйтәбез, моны Аллаһ Тәгалә шулай үзе бар иткән. Ә менә балага әзрәк исенә төшерергә кирәк, менә ата-анаңа шулай эшләргә тиеш, ата-анаңа шундый мөгамәләдә булырга тиеш диеп искә төшерергә кирәк. Һәм дә инде кызыклырак, һәм дә кеше аны ешрак, шатлык белән эшләсенгә, әле динебез аны савап белән бәйләп куя. Теге габади генә син тиешле дип әйтми, ә савап белән бәйли. Һәм дә инде шул савап белән кызыктырып, гөнаһ белән куркыту ул гадәти күренеш. Димәк, Безнең табигатебез моны таләп итә, безнең табигатебез шундый, без үзебез генә, үз акылыбыз генә моңа барып җитә алмыйбыздыр. Барып җитсәк тә, тиешле дәрәҗәдә үтәмибездер. Әле бәлки кемдер үз акылы белән барып җитер, ләкин гомумән, гомум кешелек күләмендә шулай искә төшерергә кирәк. Динебез ата-анага карата мөгамәләне бик зур дәрәҗәгә күтәрә һәм ин, инде зур гыйбадәтләр белән бер рәткә куя. Һәм дә шул мәшһүр хәдистә без инде теге намазның бик тә яхшы икәнлеген инде төшендек. Пәйгамбәр саллаллаху сораганнар, иң изге, иң яхшы гамәл нинди? Ул әйткән вакытында намаз укылу. Ә ул хәдиснең дәвамы бар, дәвамында Аллаһ та Мухаммад саллаллаху әйтә, Аллаһның илчесе. Ата-анага изгелек кылу, ата-анаңа изгелек кылу. Һәм дә без э, дога кылганда, сез аны бәлки яттан да беләсездер. Теге гарәпчә белсәгез аны аңлыйсыздыр, белмәсәгез ни. Э, без әйтәбез, Аллахума фир ли вали валидәйя. Әгәр дә күпер санында әйтәбез, Аллахума фир ләнә Йә Раббым, безгә гафу итүеңне насыйп әйлә, вәли вәлидина һәм безнең ата-анага, һәм безнең ата-анабызга. Димәк, иң беренче чиратта, һичшиксез, без үзебез өчен сорарга тиеш, ә икенче чиратта, кем өчен? Даже бала өчен куймый, Аллаһ Тәгалә, пәйгамбәр саллаллаһу куя, ата-ана өчен сорарга. Һәм дә ата-анага без изгелек кылырга тиеш, алар исән чакта да, алар үлгәннән соң да. Булды, тәмам бетте эш, киттеләр, өстемнән йөк төште диеп түгел әле. Үлгәннән соң да без сорарга тиеш алар өчен. Алар өчен сорарга тиеш. Казанча каршы менә шул кешене югалткач кына аның кадерен беләләр. Инде ата-ана үлгәч, и сыкрана инде кеше. И назымны, и мәхәббәтемне бирә алмадым дип әти-әниемә. Ә динебез әйтә, ник үлгәннән соң да, пожалуйста, назыгызны, мәхәббәтегезне гәүдәләндерегез дога белән. Шуңа күрә әти-әнибез исән чагында без Аллаһтан сорарга тиеш, Йә Раббым, аларга мәрхәмәтлегеңне бир, Аллаһумархәмһүмә, диеп. Инде алар вафат булганнан соң, безнең иң тәмле, иң яхшы, иң кирәкле догабыз ул, Йә Раббым, Аллаһумагъфир ли вә ли валидәйя, дип, Йә Раббым, минем әти-әниемнең гөнаһларын гафу ит әле, диеп соравыбыз. Һәм дә динебез безнең аңлатуы буенча ата-ана ул шул әти-әни белән генә чикләнми, безнең ерак һәм якын ата-бабаларыбыз, алар да безнең нәсел нигезе бит инде, без шулардан чыккан, без аларның нәселе. Шуңа күрә кем сорасын алар өчен? Указной мулламы? Указной мулланың үзенең ата-бабасы бар, ул алар өчен сорый. Ә сез үз ата-анагыз өчен сорарга тиешсез. Һәм дә инде мәҗлескә баргач, теге кешеләргә санап чыккач, менә ата-анагыз сезгә шундый, шундый, шундый, шундый, шундый белән бирде диеп, бөтен кеше килешә, ие, бик кыйммәтле, бик кирәкле белән бирде. Ник кайтарасы бар? Ә инде алар исән чагында әле без ничектер матди әйбер белән кайтара алсак, алар бит үлгәннән соң без инде матдә белән кайтара алмыйбыз, менә шул хәер догабыз белән кайтарабыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен безгә менә шул Аллаһ Тәгалә ризалык дигәнне ата-анабызга карата мөгамәлә аша да кәсеп итәргә. Чөнки әгәр дә безнең әти-әниебез, бигрәк тә әниебез бездән разый булса, Аллаһ Тәгалә бездән разый булыр. Әгәр дә әти-әниебез безгә, бигрәк тә әниебез безгә рәнҗесә,

Әлхәмдулилла, менә шул ата-анага карата яхшы мөгамәлә аңладык кирәклеген. Һәм дә инде дөрес булмас, әгәр дә без э, бер әйберне генә итеп э, искә төшереп китмәсәк, үз балаларыбыз өчен дә без э, Аллаһтан сорарга тиеш. Менә бала ата-анасы өчен сораса, бу ата-анага савап булып ирешә. Бигрәк тә ата-ана вафат булган булса. Ә инде әгәр дә, инде әгәр дә ата-ана үз баласы өчен сораса, бу изге дога дип саналачак, Аллаһ Тәгалә моны һичшиксез кабул итер дип без күрәбез. Пәйгамбәр сасана әйтү буенча, ата-ананың, бигрәк тә ананың догасы һичшиксез кабул була торган догалар рәтендә. Анда да өч кешене атый Мухаммад саллаллаху алейһи ва саллям, шуларның берсе ата-ана. Мин инде мәзәк сыман әйтәм, мулланы кертмәгәннәр, муфтины да кертмәгәннәр анда, һичшиксез догасы кабул булыр дип. Ә менә ата-ана дога кылса, кабул була. Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен, менә шундый Аллаһ Тәгаләнең күрсәтмәләре буенча аның э, сәбәп һәм нәтиҗә чылбырларын күреп алырга. Э, без моны былай да аңлыйбыз, Төшенәбез, бәлки кемдер төшенмидер, ләкин күпче күпчелек кеше инде аңлый аны, ләкин Аллаһ Тәгалә менә безгә менә шулай күрсәтә, менә шул сәбәп-нәтиҗә дигән төшенчәләр кая яшерелгәнен. Һәм дә без моңа колак салсак, моның буенча гамәл кылсак, шәт иншалла, шәт иншалла, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешербез дигән өметебез бар. Шуңа күрә дә ген ата-ана өчен без сорыйбыз, Йә Раббым, гөнаһларны гафу ит әле дип, ә балабыз өчен сорыйбыз. Йә Раббым, аларны изге юлда кыл, диеп, бер пәйгамбәрнең мисалы сыман, Аллаһумма җәгальни мин мукыймис салати вә мин зуррияти. Йә Раббым, мине намаз укучылардан һәм минем балаларымны, зуррия дигәнне әле бөтен нәселгә дә атарга була, һәм минем нәселемне, минем балаларымны, малаемны гына түгел, кызымны гына түгел, нәселемне намаз укучылардан кыл, диеп, кылчы, диеп без дога кылырга тиешбез. Шуңа күрә ике тарафка да